Salut a gudde Mëtteg an de Ralph dee geet gell.
Ciao Ralph. Adi Ralph. Sou, mir hu mol endlech all gutt technesch Problemer hei beseitegt a mir kënnen endlech weiderfueren hei. Si hunn dat ganzt därfir scho geloot, déi Wichseren. Kommt Jongen, mir man ons bei d'Déngens. Bei d'Zelter.

Wat wat probéiers de? War du vill Zäit eriwwer?
Sinn ech am Zeltlager oder? Mir si schonn do virun, jo. Ah merde, ech sinn nach. Ah du bass hei direkt niewent mer.
Ah jo hei. Ech hätt ech déck gutt kéinten erschéissen. Lo schwatt. Wat ass?
Ech sinn eng schwaarz Fra. Ah du bass och eng Fra?
Hei ass Dinger.
Ech gebo ech gebonnen mat der Schwarz zu mir Fra putain.
Moin.
Wie schwätzt du da lo? Moment.
Oh Gott, geil. Déi mat äre Frëndinnen.
Gutt, dass ech keng hunn.
So, haalt ëmmer en en en Aarm Hannerkapp op.

Yes.
Ja. Eng tarn Hose. Wasser lift noch. Wie?
Eng tarn Hose. Eng tarre Hose. Weißt du schon, meine? No.
Nützlich. Oh. Ah, Bingo. Heute von der Schengen war nichts oder so.
Hä?
Nëpp. Nee. Oh, hei läit eng P1. Wëll een eng P1? Nee, well ech nämlech och e Schalldämpfer fonnt. An ech hunn e Magazin fir eng CFR75 fonnt. Cool. Da fënns du ëmmer vill hei. Ah, dat. So, a wéngem Zelter bass du do? Ech kommen bei déi Camionen, déi do stinn.

Do wou Holz dran ass leit bal ni eppes. Do wou, nee do leit esou gutt wéi ni eppes. Dat ass eng Kaart. Do wou lung eng Kéier vill dran, mee mëttlerweil och net méi.
Jo.
Wat hu mer hei? Munitioun, e Flair.
So et kritt vun iech eng 357er.

Déi hat ech dobäi, hunn ech dobäi. Ah, da so dat.
Ah, wien ass dann hei? Sean? Ech. Sean, wou déi ass soud fest hei, ne?
Lauscht dat interessant.
Ech hunn nämlech nach keng.
Well déi ass awer petit. Déi si do bannen, ok, da ginn ech mol net do eran. Déi sinn an deem ronne Gebai, ne?
Jo. Ech ginn emol op d'Tierm kucken. Eppes leien. Hei leien nëmmen där schäiss Dinger fir där Holes do, där Chest Holes do, déi Kackdinger.

Ass den Zombie ënnerwee? Ech hunn e bei mir.
Dann hal en do, ech wëll en net.
Do an dem Zelt am Ausgang vun.
Hä?
Wie leeft elo an dat grousst an de Sandsäckbunker? Ech.
Ok, gutt.
Juhu!
Eppes Cooles fonnt. Wat, an liewen?

Mee dann chillt mol awer am Policegebai, net dass do een dran ass hä.
An kuckt, checkt mol d'Policegebai, ech huelen de Long Range Scope eraus. Do sinn d'Dieren op bannen dran an déi Bausmesdier ass nach zou. Do ass sur een dran.
Jo, dee wäert vun dëser Säit ugefaangen hunn. Bon, da man mer elo ganz easy pee.
Bon, ech gesi keen hä.
Ech och net.

Ja mee da hun ech der scho 3 Stück.
Da gëff mir déi.
Wat? Iwwer? Has schon den CR vum Osimovic Magazin? Chef, mir ginn aus dem Gebai raus, he.
Jo.
Mir setzen ons elo hannen an dee klenge Schapp hei. Verlassen das Gebiet.
Ech komme riwwer iwwer den Airfield. Hitler ass hon an de Shop, ech komme eran.
Kann ech meng Pistoul eigentlech lackéieren? Nee. Oh, ass eng Axt, cool. Da wat mëss du do erëm? Danz du do erëm de Boogie oder wat? So, huet nach ee vun iech eng Batterie villäicht?

Oder e war, nee, kann och sinn dass do Server op a war, well déi baussens Dier zou war a bannendran alles op. Dech ech esou frou wann ech géing endlech mol eng Dingens fannen, eng SKS.
Wat, eng AK?
Ah. Bah, AK och, mee SKS ass jo och net schlecht.
Hues du iwwert vu Woffen? Ech hunn eng Pistoul an Double Rifle.

Dee verfollten Apel. Oh, gëtt mer endlech déi blo Jackett, Jeu. Nees.
Mee Pit, du dees der souwisou net un, da gëtt mir se. Och do hunn déi Nouwonsch Box fannen.
Muss ech wierklech nach Schéiss fir déi Box ze kréien, jo? Nee, muss de net, mee. Jo, dach. Nee. Natierlech, sou leeft dat. Ech warden drop, dass ech déi Box fannen. Jo, mee. Dann gëtt dat heiten alles ewechgeschmass, wat ech unhunn. Dann gëtt et dat, déi blo Camouflette gëtt dat och am Hutt. A wat ass, wann ech, wat ass, wann ech d'Box fannen?
Ja, da gëss du mir d'Box an. Dann och net, hä?
Bon, Jongen, si der fäerdeg? Ok, soe mer esou, dee kritt d'Jackett.
Ok.

Hunn Morphin an. Huel Morphin mat. Jo ech hunn een Morphinstab fonnt an zwou Painkillers méi war net ze huelen. Sou ech komm eraus op d'Feld. Huet se do grad Hallo?
Hä?
Wéi Hä? Wéi Hello?
Huet se eppes Hello héieren oder sou ne?

Wee huet dat elo geschoss?
Ech war dat, ech hun enker geschoss wéi et drop Mäi Gott gell, wéi wéi nun eng as Gas hei? Ech.
Max, firwat schéiss en op den Zombie? Oh well en duerch de Buedem geglitscht ass an dono war e fort. An jo, an do war e beim Jeff bemol.
Yes. Putain, dat huet ee fucking Hutt nach elo un! Wat heescht eigentlech déi Zuel déi hei sou op der SKS drop steet? Ass dat déi wéivill? Dat ass eng Seriennummer. Ah.
De Ballrof. Do ënnen ass net vill ausser eng verrotteten. Ah, huelen ech nach e bëssen ze puffen, en Hunting Backpack, eng Cola. Ass e pristine Hunting Backpack.
Jo, a wat? Firwat sinn ech scho dout?
Max. Äh ja. An lo hei ee kënnt. Gëtt geschoss. Sou eppes soen ech. Wann beim nächsten Update nach ëmmer esou ass, da spillen ech fir eng laang Zäit an da gëtt deen, da gëtt dee Let's Play do ofgebrach, well sou luessen ech de déck de Sak voll, gell. Ech hu lo eng Cola geholl an ech si gefreckt.

Dit do ass esou eppes vu lächerlech, gell? Ajo, du läichs op der Waff, kann deen net erausschéissen. Ah, sinn ech op Solnici gespawnt, gell?
Wou? Bei Elektro an der Géigend. Ah. Ah, net grad bei Elektro, mee. Ah, ass du bei der Factory gespawnt? Na toll! Na toll, richteg gäil!
Voll supi! Alles, wat s du hues, brauch ech am Fong net. Boah esou lächerlech gell. Wou hues du Reissackbäumer?
Reissack? Boah de PU Scope kann een jo och mol fir e Moment huelen. Nee wéi gesot, wann beim nächsten Update nach ëmmer esou schwéier wiegend, also weess de wann ech eng Leeder eropklammen an ech stierwen, ok verstinn ech, awer net wann ech an engem Gebai wou ech schonn sécher 200 mol dra war frecken, ok duerch näischt. Gell?
Ja.
Ass no Mousen Munitioun elo Mä da nach. fänken ech u Breaking Point ze spillen, well Breaking Point ass eng Mod wou vu Spiller gemaach gëtt an déi ass méi fäerdeg wéi dat heiten, gell? A gesäit zudeem och nach 100 mol besser aus, gell?
Mousen Jo, gell. Iwwerhaaten.
Heiansdo hun ech wierklech dat Gefill, wann déi do an hirem Studio do, wou, wou ass dat, a Polen oder wou, dass se do e ganzen Dag sëtzen a sech d'Queen triwwelen an näischt maachen. Hien kann ech mir net soen, dass no engem hallwe Joer absolut kee Spillfortschrëtt ze gesinn ass, bis op nei Waffen, wou dra sinn.
Geil, ass mega, ass schon mega kack. Wéi en anert Spill spillen.
So, an ech géing soen, da maache mer lo hei d'Folg fäerdeg, an et deet mer leed, ne, ech waarde lo bis dass den nächsten Update erauskënnt. Wann nach ëmmer esou Problemer sinn, dann halen ech, da muss ech bal ophale mat der, well et mécht mer einfach kee Spaass méi, ganz éierlech géing ech soen. Da bis déi nächst Kéier, a merci fir d'Nokucken awer, ciao. Salut.